Welcome to another episode of Kaman How Ti Ni Niŋdi Li Shem eh, on KF TV zuɣu. A yi nyɛla new to this channel ka n ko n zani ka teeg a ka naan niŋ gbaliŋ ti n ka a subscribe ka dihi bell. Anytime awesome contents ka na a yɛn pahila ban yɛn nyari di puuni. Eh, lala n nyɛli ka ti ya yɛ ti ʒii ŋɔ maa is being supported and Proudly ka n ti tooi yɛli ka n nyɛ Nuhi Ayi Sponsored by A Rahman Furniture n tihi a bɔri duu kuɣusi shɛli polo kam eh n bɛ lahi n yɛli ka di wum ma ni ya yɛ furniture ka boli A Rahman ŋɔ maa Ti zuŋɔ episode maa yɛn chaŋ mi ti gbaai o taarihi di zuɣu ka n yɛli yɛ n bɛ n yɛli pam eh n niŋla suɣulo ka che n ti A Rahman Feni Kyadi Siyo nyɛla ŋun be duu ŋɔ ni ka ti min o zaŋ ti pɔha n-ti taba bee n-goli taba n-nyɛ o ni yɛn kahigi Feni Kya mini Rufen mini shɛli polo kam yɛli gola binshɛɣu kam din kana ti gbaai taabo mini kpaa yɛtɔɣa n-ti pahi hama ni saw ɛhɛ just look up to A Rahman Feni Kya before ka ti kana ti ni chaŋ ti je ti teaser ka kana ti zaŋ sani maa tin ya.

hali wall sticker nima duu dizainibu siilin din ku gbaagi duu binshaɣu kam tais siilin ka di zuɣu erahman tumdila tum shɛŋa din ku bɛ kamani wula all general capital work erahman tumdila di zaaha Irahman Carpentry and Furniture Work nim nyɛla ban be Tamale Asawaaba Hilalla jiŋli maa shee chɛli ka boliba 050-233-2338 n ti pahi 054-31-74885 Irahman Carpentry and Business Centre ti kpahira ka di viɛla. Alright eh welcome back and we move on to the ball court eh n tiɛha ti ku yɛn chaŋ ŋɔ ti gbaai ti sani maa eh bee zuŋɔ ma ni yɛn yɛ his or like o kum na yiɣi because eh ti ni gbaai ʒii ŋɔ zaŋ chaŋ maa anytime eh ti yi mali ti kamani how program on KFTV

a zaŋ in 30 seconds eh, introduce a maŋ a ni nyɛ so in case ka ti yɛtɔɣa maa chana eh, m mini ma n dihi o tabili eh, but a be baɣisi equator ma yiŋɔ yi pam mi yɛtɔɣa pam yi chaŋ ha ka eh, ti, ti yɛli na ka, ka, ka manager ninsal shɛli ti zaɣisi di saha eh, a yɛn bɔha n yɛli ni a bɔrila E. Rahman Furniture a ku yɛli ni a be baɣisi equator alright eh, manager eh, ti chɛ a sahi n tihi a.

Naam. Baa ka sokam zaa lee kum mi ma Ey Rahman. Ok.
Amaa ka Dagbani n-nyɛ ma, n nyɛla man pirigi nya ma. Naam. So bɛ mi yɛli mi ni daadam so a ni ni a ni ni bi taɣi bini Yeah. bee a ni ni bi taɣi a maŋa Naam. a bi yiri na. Daa n nyɛli. So ti ni taɣila ti maŋa din chɛ ka ti yina maa Naam. zuɣu.

A Bɔn shɛli din chɛ ka n booli ka Ar-Rahmaani Fɛnicha, n tuma maa n-wulisi lala, so ka m maani kuɣisi ni lahizibu lahizibu binyɛra, so ka di ti zugi ti so ni n zaŋ lala yuri maa n-zaŋ ti m maŋa. So lala mi yuri maa nyɛla ka so zaŋ ka n ti ma n sumna yuri n-nyɛ ka ka di nyɛla Abdirahmaani. Ka ti lee ku ŋmahi ka jɛmbu ni ka eei Rahman maa. So eei ŋɔ di zanimi ti Abdul Rahman. Abdul. Okay, so all right, so that is where Abdul Rahman comes from. N jɛniri ti nyɛla o yɛn zu timi. So o ni yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ ha, we switch to the official stump n yɛrili shɛm kpɛŋɔ n di tab danfaani. Okay, eei Rahman ti confirm a ni yɛli yɛtɔɣa shɛli maa Zaɣ so a a fiila ŋɔ na chɛmi ka dihi tabili yɛn kana a tuma ni because of a ni pun explain binshɛŋa ti ti ma. Alright, so when we come to uh, furniture maa tuma ti ni kɔŋ chaŋ straight ti na kamina furniture ŋɔ polo. Type of furniture din nim ka a maanda because furniture bee ti yɛli duu bee yili ni yɛli bɔra m-bala. So a aspect nyɛla ya polo side.
Ti kpuɣila fɛnicha yaa, fɛnicha sambali mi zooya amaa di ku kana eeli fɛnicha n-niŋdi mi.
Designs kam wula n-nyɛli wula n-nyɛli n-niŋdila fɛnicha kam.
To binshɛɣu bɛ ni boli duu ni di yɛli bɔra zaa n-tiɛha. Ti yɛn explaini bee yɛn n-neeg o ni yɛli shɛm maa, nyini ŋun yuuni nyami kamani A ni me yili bee a ni zali a biɛhigu shee ka binshɛɣukam yɛn be din ni, dundoli n-nyɛ li, kuɣu n-nyɛ li, garo n-nyɛ li, santa teebuli n-nyɛ li, dainin teebuli n-nyɛ li binshɛɣukam a ni yɛn zaŋ ku a bukaata ka di nyɛla du yɛli bɔra n-nyɛ li. n tiɛha o nyɛla ŋun maandi li. So is it that duu kɔŋko yɛlibɔra ka a tooi maandi bee kaman ti yi kana binshɛɣu ti ni boli hotels bee kaman conference centre shɛli polo din nyɛ bigger space ka di gba niidiri irin eh furnishing di gba zaa a tooi niŋdi li? Yes n tooi niŋdi li. Kaman eh conference halls like? Yes kaman conference centre kaman a ni kuli wuhi shɛm maa ti tooi niŋdi di zaa di di designibu Di dikuriitibu din kuli gbaagi di yɛlli kam zaaha nyɛla ninvuɣu so ŋun kpɛri lala faɣa faɣa maa ka tooi yiri na. Okay.
All right, so eh, ti yi lahi niŋ li short, di yiya ni furniture, A. Rahman furniture, di ŋmanila di gbaai la binshɛɣu din gbaai nachiinsi dihibu ni yili polo. I mean, a tooi gooi beyond bee above lala furniture tuma ŋɔ maa ti mali binshɛɣu ka ti booni kaman so yi me o yili kaya n-du zuɣusaa ti pili roofing ni maybe so na mɛri yili kaya n-kpahi scarves mini other things a mi a tooi a carpenter tali tuma tooi n-gbaari gba bee? Eh, ni, ni yɛli ni ni booni yuli A-Rahman bee ni yɛli kaman ni nyɛ ninvuɣ so ka. Naam. Ka yina ŋɔ maa, n yim na ni ti chɛ ka salo baŋ ya ni baŋsim benimi ka baŋsim be. Ti kaapintali shɛba beni ti tooi zooi la, bɛ shɛba tooi zooi la tiŋ maa ka o ku tumda bɛ dun luri saha. Amaa man dini ŋɔ maa, zuɣusaa mini tiŋ maa zaa ha n tumdimi. So a ni ku me yili, wula ka di be? Bee a ni ku yi staati li, wula ka di be, wula ka di be? Bɛ ni di shɛhira ŋɔ n-di shɛhira ni nya ninvuɣ so. So di ka laa. yan doubt ni wuti yɛtɔɣa shɛŋa. Ok, so in terms of hali a yi na yɛn miɛmi gba ka mali carpentry binshɛɣu kamani scarves ka a yɛn kpahi a yɛn kpahi la eh bimboo bini tamdi dini n-nyɛ scarves maa boo ba ʒini bini tamdi binshɛɣu zuɣu m-miɛri maa eh so so ni di bɔri ni m bɔhi binshɛɣu. Malila dina maa ŋuna bɛ bi bɛ bi kpahiri li.

n-deekiri di zaaha.
Afaŋɔ maa, chɛya ka ti zuhi so, nir dii ku tooi mali binshɛɣu kam baŋ so. Ma ŋun a a di yɛn yɛrila din ti ma ni ti zisi ya, a ku nyɛla niriba alaha ni a yɔhim. Bɛ chɛ ka n neegi yɛtɔɣ shɛli zaŋ ti a. Di kala ni ʒiɛm a, fahiri n-nyɛ li. N nyɛla ninvuɣ so ŋun yiɣisina, ka di nyɛla kaman n dila m-baai fali n-nyɛ li. Okay. Ba o maŋ daa nyɛla kaapinta hali ka na ku be o nyɛvili ni. Wow, wow.
So di kala kaman ni n yɛra yɛtɔɣ shɛli ka di yɛli kaman yɛn chaŋmi ti lan lab nyaaŋa. Okay. So hali a yi lihi ma nyaaŋa, Wow. n tizɔbihi maa zaa nyɛla kaapinta bihi, not talk of m mmaŋa. Okay. A ba lala o. So Alright. din ni ka di yɛla ni ku tooi du, hali n tizɔbihi maa bɛ kana ti du n-ti ma. Wow.
So that means eh, o malila whole team ka mali strikers, defenders and carpenters ka mali goalkeeper ka naan che ni o yɛriyam yaa ni hali ŋun ŋun carpenter tuma ŋɔ ni o malila coach ka o be yiŋa ni di ti yɛn nyaŋ o hali a tuma maa ni ka o kpuɣi o nuhi bee ka o kpuɣi o nuu kaya ni kanaɣila ŋun malila kanaɣila domin bɛ duɣi o mi niŋ carpenter tuma ni m-bom ni ti labina duu puuni ti tooi nyari ka n ti chaŋla film ŋmaabu ka n ti nya lahaʒib shɛli so duu ka bɔri ni nya nya a baŋsim paai nimaani bee a baŋsim bi paai. Ti chaŋla so duu ka nti nya kaman bɛ yi zaŋ POP n-niŋ TV stand bee kaman n-zaŋ li dizaini bini maa, ka n nya ka bɛ zaŋ taabo niŋ li. To a ni yɛli ŋɔ di ti nyɛ nyɛ like ni yɛli maa shɛli a yɛli ka n nya nya ni yuli laa bini maa a ni yɛli maa n dii bi tɛhi ni a baŋsim saha ka a ni tooi niŋ laa bini.
Ti malila four dekin ka ti booni li four feet so lala four feet mould maa POP nim niŋdi li mi ka ti kapinta nim gba niŋdi li so a yi bɔri li Ka wuhi ma, n bɔrila m bini ŋɔ din lim tiŋ ŋɔ hal ka bɛ mi li vaya yɛn wuhi a la din tumdi ti niŋ shɛm. So ma yɛn chabiga ti ni ti da taabo da shɛli ti ni bɔri maa zaŋ li ti ma since ti ma magari ka bɛ dirɛsi bini yɛn dirɛsi li ka ti naan zaŋ li kana ti soli sand paper ka kpahi li ti din tu shɛm.
Afanima M ba maa o ni neeri yɛla maa sɔŋdi shɛm maa ma yaa n zani kpɛŋŋɔ ka yaa di shɛhira ŋɔ ŋuna m bia niŋdila n kpɛri yɛla amaa o kafinta tuma o ni kpɛri yɛla ma n di shɛhira domin o ni yɛli shɛm ŋɔ n ni na buɣisili ka o tooi baŋli ka tima di mɛʒamɛnt n tima di yuli maa di wuhiya ni hali a yi mali a duu ka bɔri ni a zaŋ taabo n-niŋ n duu maa luɣili kam hali a bɔri ni a kpahi a garo ka di yili zuɣusaa ka a duhi di zuɣu.
To hali ti mali hali ti mali design shɛli kaman lala designs maa zuɣu ka n ku mɔri ni yi yina polo ni maa kamani a yi ku me yili ka di ku a ku mela yili maa naai ka ti kpahi yili maa ti malila kaman ceiling shɛli ti ni niŋdi la so a yɛn niŋla ceiling maa with normal plywood shɛŋa ti ni ku yuɣisiri ŋɔ okay ka di naan bɛ kamani pop ka di nyɛla taabo ka yɛn zaŋ yes ka di nyɛla taabo taabo ka ti ku zaŋ nagin zuɣusaa maa a yi kpɛla duu maa puuni di yɛn nyɛla ni plywood m-bala a bɛ m-bili ka a zaŋ taabo n-niŋ pop yes yes a ku yɛn zaŋla plywood maa n-kpuɣi li the way ti yɛn di kulisi shɛŋ kunko gba wallahi pop nim gba mi kpɛna gba bin pahi bi maŋ solo e secondary ti lan mali binshaɣu shɛli lan pahi 3d laa 3d maa ti yuusiri limi n tabira ti ko yɛn niŋla ceiling maa normal ceiling ka ti ko yɛn niŋ ceiling maa

M maŋ bi bɔhi tuun shɛli pahila, dini ka man kuli pɔhili n ʒiya ŋɔ. So soli kam zaaha ni dɔla ni m baŋ di yɛlimaŋli n-tooi di danfaani, lala soli kam n-doo na biɛɣu kam ka tooi bɔhim di pahira. Alright,
a yɛltɔɣa maa di saɣiya ni ti bi lahi yɛli shɛli. Because a yɛtɔɣa maa explainila how good you are into carpentry bee furniture work ka ni tooi zaŋ taabo niŋ binshɛɣu so kamani ni ʒiya ŋɔ maybe n tɛhimi gbaagi n design shɛli ka di ka so duu are you saying kamani yi zaŋla a design na ti ta kamani n logo ŋɔ KF ŋɔ ka m bɔri ni n design li is it possible ka n zaŋ n design na ti ta ka a tooi zaŋ taabo n niŋ n lala design maa ti ma.
A yi kana ti yuli binshɛɣu ka mi nyɛ creativity ni ninsali kam ni o ni tumdi o tuma shɛm maa, a mi ka mi kaman example like ti kpuɣi ma kaman dundoli ŋɔ a ni zaŋ dundoli ŋɔ ka di different di different one ka a zaŋ na man pun malila dundoli hali ka nyi ti zaŋ zaŋ a dundoli ŋɔ na so n ni kpuɣi li di mi n di ma saha pam ka nyɛ ni bɔri shɛli maa so tɛha ti ni yuli shɛm m-bala maa.
a yi yuunda even a yi tɛhi gba design shɛli di nyɛla di nɔɔ ka a bɔra a ti kana ti nyin ti ka a ti kɔŋ explainibu zuɣu Naawuni yi chɛ ka a foon be yɔŋ ni nyin kul yihi ma a foon ŋmaa li na ti ti o ni o nyɛla ŋun yɛn ŋun yɛn ŋun yɛn tɛhi gari nyin ni nyɛ shɛli maa ka mali li taɣi. Alright let's come to gadgets mini kaman eh, bia maa a ni mali materials shɛŋa tumdi a tuma n daa chaŋ ti kpuɣi taabo eh to taabo n ku bala domi yi mini taabo n tumda yi ku bɔla taabo n yin zaŋ ma n daa chaŋ ti zaŋ kaapinta so na ni o ti tum tuma okay ka o chaji ma ka yɛli ma yaa mm-hmm. ti yɛn dala dari yaa kaza okay n kpahi a shells ma okay ka n tooi laɣiri na ka o chaŋ ti da dabiɛri bee din bi saɣiri tuma okay wula Wula kamaa neat bee guaranteed ka a niŋdi kaman a ni yɛn tum so tuma a ni yɛn zaŋ quality materials shɛli tum and lala materials maa how expensive n nya because a ni tooi ʒiya yɛri ŋɔ maa ka di nyɛla a niŋla expensive to an extent a baŋsim maa ka ti ku tooi yo a yi baŋ ni ti kaya ti ku tooi yo nyin lan daŋ yɛli ti ni liɣirinim ko ka a tumdi tira bee dabiɛri ka a mali tumda.
A ni bɔhi shɛba maa di niŋ ma nyaɣisim pam ni a ni bɔhi ma shɛli maa. A yi kana ti yuli yahinima beni mi ka tarimbu beni. So di yi niŋ ka di nyɛla a yɛn puhi ma la tuma m bi tim sa ni a ni tooi zaŋ ma chaŋ yaɣili kam. So di yi niŋ ka di nyɛla n taala ɛsimiti yɛn wahala bini ŋɔ Bɛ zaɣ viɛlli m-bɔŋɔ, bɛ zaɣ biɛɣu nyɛla ŋɔ.
So di yi niŋ ka a yi ti ma laɣiri maa, n chaŋmi ka a shiri dihi tabili ni a ni zaŋ laɣ shɛli zaŋ ti ma maa, di tuma ka yɛn tuui ti a ŋɔ. A ba ni bɔri chaŋ maa, so n kala ni so ŋun yɛn di a zualinsi bee amaana. Alright, so o yɛli ni o ku di ti zualinsi. a mi n tooi bi diri so zualinsi maa bee a ni tooi yɛli ni a bi yɛn di ma zualinsi ŋɔ ka di nyɛla a shiri ku di ma zualinsi amaa ni kara hali so is it that so yɛli ni a ti pili o yili o yɛn dali dari maa sɔŋ ka di ti gɔŋ ka a ti naan kana ti pilli bee a ni tooi ti ti dihi tabili kamani n boli a ni a ti pili n yili bee n yɛli a ni a ti stɔɔf n duu n ti ma kaman how quick ka a tooi respondira to customers a customer service.
Tin tooi zooi shɛli ka mostly ka ti kabitanima ka bɛ bi yɛri about dariga yɛltɔɣa ŋɔ though m bi yihi n nuu sometimes too much of pressure shɛli ni tooi chɛ ka a di ni a yɛltɔɣa shɛŋa amaa a gba bi suhiri Naawuni ni so zaŋ tuma zaŋ ti a ka doli a hali ka a mini o nyɛhi ti nyɔni taba. Secondly, a yi kana ti yuli

lala kapita ŋɔ yi kuli pili Naawuni kpɛla daa ni n-ti da bɔɣati bihi na ti tin ya, ka waha ni saiti mira ŋɔ yɛn zaŋ la kpe ka ŋɔ zaŋ kpe ka ŋɔ zaŋ kpe ka lala kapinta nya. Ok, no no no no, chɛ ka n yɛli tɔɣu shɛli ya. Naam. Tinsi tinsi zaama shɛli na neesi m beni pam ŋɔ, n wɛkirimi with Rain Coat Company. Wow.
Rain Coat Company maa nyɛla long expanse, ti mali chamsi shɛŋa ka di nyɛ long expanse, chamsi waɣila maa. Yeah. Din lahi ka kamani kpɛ ŋɔ yiindimi bee kpɛ ŋɔ yiindimi okay so din dee kuni ka ti eh, ka ti waɣa yili maa naagi okay. din nyɛla kamar wala ka ti teki measurement ka chɛ ka din kuli gabi ka ti ŋmaai chɛmsi maa tiŋli so di lan ka yili di nahi shɛli okay. a baŋ ni bɔri shɛm so shɛli mi bɛni di bi yiinda Amaa pɔhim yi ku ʒiɛra shee a bol Afɔŋ ni Asame maa mini Afɔŋ ni Kuba na ka bɛ ti bibigi li gbuba. I believe a pili pɔhim ku ʒiri kpɛm. No, no, no, no, no.
Ma yɛn loli ma before ka daa pili kapsi o. Eh, shɛb ti bi lɔra. All right, Pumpɔŋɔ, a ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ bi tu ni ti gbibi ŋun yuuni ti ŋɔ niŋ gbaliŋ. Okay. Ya polo ka a be domin din tooi n-ka a nya alizina. So ti bi bɔhi baŋ a bɛ shɛli ka a ti nyɛ pii ka ti bɔhi a bɛ yuŋ so ya polo ka a bɛ a shop maa ya polo ka a bɛ. N bala a sawaaba.
Sawaaba. Yes yɛla magazine bala. Magazine. A yi ku bɔri ma ka kana a faa mini yila la jɛŋa maa shee. Okay. Ka ku zani ka.
So yila la jɛŋa maa shee ka a ku. Yes. A zaŋ a bɔbi ku to. Because dini ka n zaŋ ti bini ŋɔ maa. Okay. Ka so bɔra. Ka di ti maa zaa a yi ku bɔhi a bia bee ninkurigu zaa ha. Okay.
All right, uh, that is the time with uh, A. Rahman Furniture ka ti mini o ʒin kpɛ maa. He is into roofing, uh, chair stuffs, uh, to, nye nye, chair stuffing. Ba ʒe ni nje la, nje ti niŋ ti program ti ŋmɛ ka Allah tiŋa. We are serious here. We are, we are advertising manager. Ba nje la, uh, ti stuffir kuɣisi bee ti ka kpahiri. Binshɛɣu kam an yɛn ŋmɛ yili. ka tɛhi gbaali bee a yi malila baa, resort, binshɛɣukam din nyɛ taabo yɛtɔɣa nyin tɛhi gbaai Rahman Furniture and o bela Sawaba yila la jiŋli maa gbini. A mi ni lan yuuni ŋɔ o numbers n-ku paya maa, a ku bɔr o ka kpuɣi namba maa kooli. A min o pɔha nyɛla din yɛn yooi taba ka o niŋ a ni bɔri shɛlikam taai din gbaai a taabo yɛlibɔra. N tiha, ɛɛ, ti ni paai saha shɛli ŋɔ ti je ni ti gbib niriba maa yuui. A ni mali shɛŋa ni a yɛli pahi ka ti bi teei ni a ni bɔri ni a zaŋ zilim shɛli ti salo maa ka ti kahi ti dala ka kpe. Di niŋ yaɣisim pam ni a ni di fila shɛli maa. Ti mali bɛd shɛli, lala bɛd maa dina nyɛla one in town nyɛli. Lala bɛd maa, ti yi mali lala bɛd maa di malila, di chanimi ka ʒiri systems.

nyɛ ŋun bɔri ni ɛɛh maa mi siri na yi kpɛna duu ka ka o mali foon chaajibu shee ɛɛh ni baashi bɛni ka yi baashiri ka ka baashi ɛɛh tɔ ni ka yi baashira din bala maa ŋun nabi yɛn yɛlli ka tiŋgbani maa ka tiŋgbani maa niŋ wuhi garo maa ni yuusi di ni lan paai yaha n yɛrila ti amiliya nima ŋɔ di ni niŋ ka di nyɛla a bɔri ni a niŋ amiliya
ka di nyɛla kamani a bɔri ni a dirɛsi a kichin.

Ka shɛŋa a ku zaŋla chi ʒi ti na dee shɛŋa ti ma a yi malila chi shɛli ʒi ti ma n niŋli ni ti zaŋ ti a ka a zaŋ shɛŋa ti tum ka ti Alright eh ŋɔ maa ŋuna eh n ni bahi niŋya gbaliŋ n ni bahi niŋya gbaliŋ a mali moto ka di seat gali maa bi viɛla bee loori puuni ka a chaŋ ti da loori ka maa ka di puuni maa ka a bɔri ni a labi line li ka so kpɛna din ni ka ka tɛhi la China ka inside maa interior maa yina ni di zaa o tooi store furili ka lab n spec loori maa zali ka amaŋmaŋ nyɛ interior maa ka baŋ ni yes A. Rahman nima n tum a lala tuma ŋɔ maa di sani ka a mali ni a zaŋ chɛbisi ti ʒii maa. N too ni ni mali shɛli ni zaŋ ti kamani tinkukpuɣili chani maa.

n puhiri n ku tooi karila bi galisiya n puhiri n nyɛ baasi sabo maa ku na kamɛra man so taha ni ku mali shɛm zaaha n bala maa All right, that is A. Rahman Furniture for us on KFTV ka ti lan teeri a yi a yi mali yili yɛli bɔri kam din gbaai taabo tuma, eh, a loori puuni kuɣusi n-chɛhi, a moto kuɣusi n-chɛhi, a chɛchɛ gali n-puɣusi, Cham A Rahman fɛ ni chɛ ka bɛ ti niŋ lala balli kam kafiri ŋɔ maa taai viɛnyɛliŋga, ka di leei zaɣ palli, ka di pala a lahi yihila liɣiri chaŋ ti da zaɣ palli. M manim la gba, ni o kpahiri kitchen cabinet, a ku bɔri ni a ku lahi dooyiya ka a yidana ti mali suhudoo. ni nyɛni ka kichin kablet tibi ka bi lu dee a gbali zuɣu yaa a nyin cham A Rahman Furniture ka o ti niŋ li taa o namba nim n paya ŋɔ maa ka o be Sawaaba yila la jiŋli gbuni a yi kuli kpuɣi namba nim ŋɔ maa ka call o a mini o nyɛla ban yɛn di tab danfaani ka n teeri a yɛli a lahi nyɛla new to this channel ka yuundi ti program ŋɔ maa nini teemi ka a subscribe ka dihi bell anytime ti drop awesome contents a yɛn pahila ban yɛn be ban diri di danfaani puuni. Abdulbasit Koiture Akoolana as always Yusif Abu Turzong n nyɛ n producer today as well as the camera man peace out. Keep watching Kaman How for more. Bulaki tum ni tum beri ka zia n bori nim kpe heaven Kaman How. Dagbam bi nya ni bi tuɣiri la gbarigu ni o nya din kanna, amaa ka ni din gari. Man pun nya a gba mali ʒini wum. Ɛ Rahman nyɛla kapinta biɛŋ n maani ʒemana kuɣu suma.

a yi kana Irahman sani Irahman niŋdi luufu Irahman maandi kuɣusi Irahman maandi gariti ti maandi punti hali wall sticker nima duu dizayinibu siilin din ku gbaagi duu binshɛɣu kam taai siilin di zuɣu Irahman tumdila tuun shɛŋa din ku be kamani wula